Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Vertrieder vun der Press, ech begréissen Iech häerzlech zu eiser Pressekonferenz, zu där mir haut invitéiert hunn, fir Iech doriwwer ze informéieren, datt d'Kollektivvertragsverhandlungen, am Apdiktersecteur gescheitert sinn. Bevir mir awer an den Detail ginn, géif ech mer kuerz erlaben, eng Kéier eis hei vir ze presentéieren. Lénks vu mir sëtzt den Tom Mamer, Secrétaire central adjoint vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen. Dann hu mer Claire Léonard, Représentant vun der ALPSO, vun der Associatioun Luxembourgeoise des Pharmaciens sans Officine. Dann de Luc Bellucci, de President vun der Associatioun, an d'Margret Eischer, och Vertriederin. Allen dräi sinn och Deel vun eiser Verhandlungskommissioun an de Kollektivvertragsverhandlungen. Dann zu menger Ried hu mer d'Mélanie Da Costa, Secrétaire centrale adjoint och an eisem Syndikat, de Christopher Utter, Vertrieder vun der APPL, der Associatioun des Préparateurs en Pharmacie du Luxembourg, an de Sid Duarte Peralta, de President vun der Associatioun. Mäin Numm ass Ben Soisson an ech sinn Secrétaire central vum Syndikat. Mir si säit ongeféier engem Joer, engem hallwe Joer am gaang de Kollektivvertrag mat der SPL ze verhandelen. D'SPL ass de Syndikat des Pharmaciens du Luxembourg. Dat heescht, d'Syndikat ass awer keng Gewerkschaft, mee dat ass de Patronatsverband. An, jo, just datt Der dorobber oppasst. Genau. Mir verhandelen zesummen, also den Tom an ech sinn de Porte-parole vun de Verhandlungen a mir verhandelen dat zesummen an der Kooperatioun mat der ALPSO a mat der APPL. Dann géif ech elo kuerz dem Tom d'Wuert ginn, datt hien den Dossier méi genau erkläert an duerno maa mer de Grupp op fir Är Froen ze beäntwerten. Merci. Jo, de Ben sot et scho, mir si säit Ufank vum Joer, dat heescht Ufank 2025, offiziell mat de Verhandlunge fir de Kollektivvertrag am gaangen. Wa mer e bësse méi wäit zréckblécken, gëtt et de Kollektivvertrag fir den Aptiktesecteur säit 2006. Deemools huet et relativ laang gedauert. Do war och, bon, déi Saachen, op déi mer dono ze schwätze kommen, hu se och missen an d'Schlichtung goen a sou weider. Mee 2006 goufen ënnerschriwwen an deemools war et e Kollektivvertrag op engem relativ staarke Niveau, wat d'Salairen an de Garde-System a sou weider ugeet. 2006 sinn awer 20 Joer, déi an d'Land gezu sinn. An dee staarken Niveau, deen ee Kollektivvertrag hat, gëtt et haut net méi. Zum Beispill d'Salairë sinn zu engem groussen Deel mëttlerweil vum Mindestloun opgefriess ginn. Et gëtt natierlech net ënnert dem Mindestloun bezuelt, mee dat heescht, dat d'Leit ufänken, an obwuel se Kollektivvertrag hunn, mat Lountabellen dran, bleiwe se mol jorelaang agefruer um soziale Minimum. D'Saach mat de Congéen, entretemps si jo Congésdeeg um gesetzlechen Niveau bäikomm, déi sinn am Kollektivvertrag net bäikomm. Déi hunn dunn dat, wat verhandelt gouf, erageholl. De Gardesystem, Dir wësst, Apdikte schaffen och Garden, Nuetsgarden, Sonndes, Feierdeeg a sou weider, deen ass haut guer net méi. un de gesetzleche Kader adaptéiert, datt do Stonne geschafft ginn, déi awer net bezuelt ginn, dat heescht, d'Salariéë sinn do, ginn awer deementspriechend net dofir entlount, sou datt mir, wéi gesot, fir all déi Saachen unzepassen, fir de Kollektivvertrag erëm op deen Niveau ze hiewen, deen en eng Kéier hat, wat, wéi gesot, fir deen 2006 d'Leit sech deemools agesat haten a verhandelt gouf, hu mir 2023 als ALPSO, OGBL an RPPL eis zesumme gedoen, e Fuerderungskatalog opgestallt. Deemools guff schonn eng grouss Versammlung fir d'ganz Personal aus dem Secteur organiséiert, wou déi Piste bësse virgestallt goufen. An Ufank vun dësem Joer hu mer dunn offiziell d'Verhandlungen opgeholl. Mir hunn eis mam SPL, mam Patronatsverband säitdeem siwe Mol gesinn dëst Joer. Dat war am Ufank Och zum Schluss, soss sitzen mer elo net hei, dat war ëmmer ganz schwiereg. Den Toun, deen eis do an deene Verhandlungen entgéint komm ass, war net vu Respekt geprägt, muss ee leider soen. Mir hunn zum Beispill absolut keng Zuele geliwwert kritt, wat awer de Minimum ass, deen ee brauch, fir kënnen ze verhandelen, dat ee vum Patron gesot kritt, a wéi enger Verfassung de Secteur déi eenzel Apdikte sinn, well ouni Zuelen ass et natierlech einfach, an dat krut mer dunn och ëmmer gesot bei allem wat mir gefuerdert hunn als Äntwert, komm, wann dat do geschitt, si muer d'Hallschent Apdikten am Land faillite. Bon, dat muss een de Leit da gleewen, wann ee keng Zuele kritt. Wéi gesot, dorops hin hu mer dunn selwer recherchéiert. Et fënnt ee leider net vill. déi Saachen, déi ee fënnt, wéi zum Beispill dat, wat d'CNS finanzéiert fir Medikamenter ausserhalb vun de Spideeler, déi sinn an de leschte Joren enorm gewuess. D'Bevëlkerung zu Lëtzebuerg ass iwwert déi lescht, an deene leschten 20 Joer enorm gewuess. Et sinn awer net enorm vill Apdikte bäikomm, soudatt alles, wat mir lénks a riets e bëssen zesummegesammelt kruten, weist eis, dat dee Secteur an enger gudder wirtschaftlecher Verfassung ass an dat do dat e lukrative Secteur ass, dat do Marge do ass fir ze verhandelen, fir d'Leit erëm iwwert de soziale Minimum eraus ze hiewen. Bon, wéi gesot, eise Fuerderungskatalog, dee mer opgestallt hunn zesummen, hat d'Zil fir erëm op dat zeréckzekommen, wat 2006 war, natierlech ugepasst un d'Realitéit, an där mer haut liewen. Souwuel d'Qualitéit vun de Salairen, wéi och vum gesetzleche Kader, wat d'Garden a sou weider ugeet. D'Patronat hätt hei och en eegene Fuerderungskatalog, deen awer an eiser Interpretatioun en anert Zil hat. Hir Hauptfuerderung war fir d'Apdikter, dat heescht déi Leit, déi hei nieft mer sëtzen, d'Apdikter, déi Salarié sinn, déi net selwer Patron sinn, fir déi aus dem Kollektivvertrag erauszehuelen. Dat heescht, déi wären dann nemmi vum Kollektivvertrag gedeckt, déi missten nemmi laut deem, wat do festgehale gouf, wat mer eventuell dës Gëtter festhalen, bezuelt a behandelt ginn. An dat giff natierlech déi Leit an eng extrem prekär Situatioun bréngen, mä dat giff och de Kollektivvertrag schwächen, wann e grousse, wichtegen Deel vum Secteur net méi do drënner fält. Dat war hir Haaptfuerderung. All déi aner Fuerderungen, wat d'Salairen, wat d'Congéen a sou weider ugeet, haten si ëmmer de Wonsch, dat dat un d'Anciennitéit an der eenzeler Aptikt gebonne gëtt. Et ass wéi gesot e sektorielle Kollektivvertrag, dat heescht, dee gëllt fir all d'Aptikten. A bis elo ass et esou, wann ech an eng aner Aptikt ginn, verléieren ech näischt doduerch. Dat soll an Zu oder dat war, dat wollte si net méi esou hunn. Dat heescht, wann ech Ech soen elo zu Schëffleng an der enger Aptick d'schaffen 20 Joer laang an da wiesselen ech d'Strooss erof an déi aner giff ech erëm bei Null ufänken. Dat wär e Wonsch. Dat geet natierlech komplett géint d'Logik vun engem Kollektivvertrag, dee fir d'ganz Land, fir e ganze Secteur do ass. Well mer eis do an deene Verhandlungen, déi mer bis dohin haten, ech mengen dat waren der 5 virum Summer, net eens gi sinn, hu mer dunn den drëtte Juni bei eis an der Maison du Peuple zu Esch eng éischt grouss Versammlung gemaach mam ganze, also wou mer D'ganz Personal invitéiert haten, a wou och zimmlech vill Leit komm sinn, de Sall war ze kleng deemools, wou mer dat alles virgestallt hunn, a wou d'Leit och eis halt hir Vue op dat Ganzt konnte ginn, a wou ee scho gemierkt huet, éischtens dat d'Leit hannert eise Fuerderunge stinn, an dat d'Leit absolut net géint, net mat op dee Wee wéilte goe fir zum Beispill d'Aptikt erauszehuelen oder alles un d'Anciennitéit an der Aptikt, an der Eenzelaptikt ze bannen. Dat hat säin Effekt, Déi éischt Fuerderung vum Patronat gouf zréckgeholl. D'Aptikter sinn och an Zukunft weider am Kollektivvertrag mat ofgedeckt. Dat war eis, wéi gesot, ganz wichteg an dat huet den asbl si gelooss. Op all deenen anere Punkten hu sech awer net bougéiert. Bei de Salairë leie mer nach ëmmer ganz, ganz wäit auserneen. Just fir e puer Zuelen ze nennen, Am Duerchschnëtt wëlle si ee Komma 96 Prozent ginn op déi eenzel Carrièren a mir leien, an do si mer scho erofgaang vun eisem initiale Katalog am, dee mer Ufank vum Joer haten, mir leie lo bei 8 Komma 3 Prozent plus ou moins, wéi gesot op déi eenzel Carrièren opgedeelt. Dat heescht, do ass nach e relativ groussen Ecart. An do hu mer elo, wéi gesot am Summer hate mer eis nach getraff, am September, mee si hu sech do net méi beweegt. An Wéi gesot, ech sot virdru schonn, d'Verhandlunge sinn ëmmer relativ schwéier mat hinnen. Net just dat se extrem respektlos vis-à-vis vun eis optrieden, mee och dat se sech net preparéieren, dat mer keng Donnéeën am Viraus kréien. Dat heescht, et kënnt een ëmmer erëm dohinner an da fënnt ee mol eraus, wat se wëlles hunn. Normalerweis tauscht ee Saachen aus am Viraus an da kann een sech virbereeden an da kann ee propper zesumme schaffen. Dat ass hei net de Fall. déi lescht Verhandlungsronn war elo de 25 September, wou se eis dunn am Fong soten, dat se do kee weidere Schrëtt maache wëllen. Dat war hir allerlescht Propositioun an do hu mir och dunn an aller Transparenz gesot, dat mir de Leit dat do presentéieren, e Vott organiséieren an dann eeben, jee nodeem wat do erauskënnt, entweder Dat ënnerschreiwen oder weider Schrëtter ginn? Bon, dee Vott hu mer organiséiert d'lescht Woch hei an der Chambre des Salariés an am Kader vun enger zweeter grousser Versammlung. Mir haten dat dunn online erop gemaach, well natierlech net all Mënsch komme kann, zumools déi, déi Garde schaffen a sou weider. Dee Vott war erfollegräich an deem Sënn, dat extrem vill Leit matgemaach hunn. Mir haten eng Bedeelegung vum ganze Secteur vu 58 Prozent, iwwer 58 Prozent, a vun deene Leit hu 94,3 Prozent, dat sinn am Ganze 531 Leit, d'Propos vum Patronat ofgeleent an hunn eis eben domadder en ganz staarkt Mandat ginn, fir dat, wat mer elo maachen, an dat ass d'Schlichtungsprozedur anzeleeden an eben, bon, hunn eis d'Mandat gi fir an de Konflikt hei eranzegoen an deem am Kader vun deene Verhandlungen. D'Schlichtungsprozedur, just als kleng Erklärung, bei engem Kollektivvertrag, wann een d'Stonnen eens gëtt, da mécht ee wéi gesot eng Zäsin fir den Office national de conciliation, dat ass beim Aarbechtsministère, an dann huet een do, dat ass eng Zort Mediatioun halt, ënnert der Présidence vum Aarbechtsministère, dann huet een do véier Méint Zäit fir en Accord ze fannen. Mir hunn dat elo dës Woch erausgeschéckt, nodeem mer de Vott eben ausgewäert haten. Dat heescht, mir wäerten deemnächst, warscheinlech no der Vakanz, e Rendez-vous kréien an da lafen déi véier Méint un. An deene véier Méint hoffe mer weiderhin, datt mer en Accord fannen. Dat ass d'Zil vun deem Ganzen. Mee wann no deene véier Méint keen Accord sinn, fonnt gëtt, dann hu mer eng Non-conciliation. An dat ass am Lëtzebuerger Code du travail dee Fall, wou dann d'Salariéen d'Recht kréien an de Streik ze trieden. Dat heescht, wéi gesot, mir sinn, mir hoffen drop, dat en Accord fonnt gëtt, mee mir sinn elo hei, wéi de Ben sot, am Konflikt mat der Eventualitéit, dat d'Apdikten iergendwann zougemaach gi well d'Salariéen hir Aarbecht nidderleeë mussen.